Kemén e konsepto dje hende duende total. P'esei, nos ta promové salú na promé lugá, nos ta prevení malesa, anto nos ta sigui natural ke kuro i kuido. N'e momentu akí, Kòrsou tin hopi kuro i kuido, nos ta papia hopi biá. Di kuantu kami hospital, nos ta papia di kuantu dòkter, ki tipe remedi, pero nos no ta papia di e parti promé di kon bo ta sòru ku un hende ku ta salú, mantené e salú i kon bo ta prevení malesa. Ta hinter e. Kadena ei bo mester tini pa bo tin un pueblo salú, nos ta bisa un pueblo salú, un pueblo kontentu, anto e konsepto di wellness ke men no ta solamente e kuido i e kura, pero tambe e promové e salú, prevení malesa den tur e aspektonan humano ku e persona por sinti su mes Bon. Ta p'esei nos no ta wak solamente kosnan ku ta fuera dje persona, nos ta wak e kosnan di su manera di biba, nos ta wak su ambiente sosial, nos ta wak kon e ta move, kon e ta kome. Nos tur sa kome i move ta base di un bon salú. Awe nos ke ta introdusí pa e realisashon di e vishon ku nos tin di un pueblo salú, un pueblo ku ta biba den wellness, ku ta mas ku simplemente bo no ta malu pero bo ta sinti bo bon, bo ta kontentu den tur aspekto. Nos ta introdusí dos trabou nobo, nan no ta nobo pa hopi di bosan, pero nan lo ta nobo den e sistema di salú na Kòrsou, ku ta, di un banda, e dòkter integrativo, nos tin unu na mesa, un dòkter integrativo, por ta asta dos, nos ta tende un bes, Ta un dòkter ku el a studia na e akademia, laga nos bisa Wester su manera nos konos'é, pero na mes momentu, mi ta kere bira mirá asun di tres, na mes momentu el a studia tambe e medisina tradishonal òf bo ke bo ta yam'é komplementario, bo ke bo ta yam'é integrativo, ta nifiká ku el a siña dos sistema di salú, esun Wester

impresioná i hopi kontentu ku por fin mi a tende paisnan, masha tin ki pais no, mayoria pais di mundu ta rekonosé e sistema aki. Kemey ta rekonosé den kuarenta aña pasá kaba den un deklarashon ku nan a yama alma mata, ku alma ata, sòri, ku bosan por google, nan a rekonosé ku e kuido primario di hende, No ta seulamente e dòkter akadémiko manera nos konos'é, pero tur e tradishonnan di e ser humano, su ambiente, su manera e kome, agrikultura, tur nan a kué den e konsepto di kuido primario di hende. I aña pasá nan a selebrá kuarenta aña di e deklarashon di Alma Ata, anto nan a ripití atrobe ku tur e tradishonnan di hende, Tur e yerbanan, tur e otro sistemanan mester keda integrá den e sistema, laga nos bisa, westers ku nos konosé. Ke men, eikelek Kòrsou ta kana tras, anto nos ke ku e Kòrsou pon'é huntu ku mayoria pais di mundu ku ya kaba ta rekonosé e sistemanan aki komplementariamente. Ke men, un dje trabou nobonan lo ta. E tradishoneel komplementair en integratieve geneeskundige, asina nos ta yam'é, ku hende ta studia tur dos, anto den su approach di hende tambe lo e por usa lokual ta mas mihó ku e persona na e momentu ei. Anto tambe nos lo introdusí un health and wellness coach Ku e ora ei por yuda konsehá e hende i guia e hende den su sistema di bida. Anto, e manera ku nos ta kere ke mester ta, nos lei, nos tin un lei ku ta papia di beroepen, e sa kusao, dek sector, hopi biaha nan ta mira bek, Si bo studia e lei ei, bo ta mira ku fe dos mil nuebe kaba eigelijk a akseptá e sistemanan di kuido di medisina ku ta mas tradishonal òf tradishonal nan ke men di e tera mes òf alternativo kon ku bo ke yama nan i e lei a krea kaba e espasio pa nos reglamentá e tipo di trabounan aki. Dus e bishon ta ku nos tin ku reglamentá nos pueblo mester ta protehá. Ta p'esei den nos inspekshon nos lo tini reglanan ku nos ta bai pone un inspektor spesial pa e área aki ku por kontrolá e área aki meskos ku ta kontrolá e área médiko Westers ku nos konosé. Ke ku nos ta ban yena esei nan yamá big, ke men e berupo den de gezondheidsector, nos ta ban regl'é pa esnan ku nos konos'é kaba men e dòkter di kas, spesialistanan, pero nos ta regl'é p'e área aki tambe. Anto e wellness coach lo mester ta un persona sertifiká. E ta na un nivel hbo pasobra eynan tambe e ta bou di guia ey. Naturalmente e pueblo wen se sa cu ora bo bay seca e hende ey un ta gewoon un hende ta yama su mes wellness coach and e ta wellness coach mescor cu bo bolanta pone dokter riba un raya cu no ta dokter. E pueblo mester por mira ken ta esnan cu tini e estudionan corecto pa por guia bo den e lifestyle aki. Anto eri bo por haña diferente kombiashon dor ku e siudadano ta liber, esei ta base den nos pais liber, e por skohe ta bai su dòkter di kas, su dòkter di kas kisas ta bis'el, ok, pero bo mester un programa di wellness, bo mester un guia. Individual, den mas tempu, pasobra hende no por cambia e stilo di bida den seis siman of tres luna di un dia ta exitoso. E ta cay bek den su manera cu el a lanta fe chiki. Ke men e mester e guia. Of por ta e persona a scohe pe bay un dokter di TCIG, mende nos ta yom'e, dus tradicional, complementario, integrativo, di bia. Tambe e stòp tre'é geneeskundige, meneer Ananda Yameen eigenlijk. E tambe por bisa e hende bo tin ku bai wellness coach òf tin ku bai, tur hende ta liber natural pero e por guia bo, bisa bo lo tur bo idea pa bo bai. Anto naturalmente tambe e persona por skohe. pa huntu ku e dòkter integrativo traha ku e eugel na skol. Cikamenti bo ta bai haña diferente opshon, e vishon ta ku e ora ei nos lo ban inkluí e tipo di tratamentunan aki tambe den e banko di seguro sosial di nos pais, pasobra si no tin sentido, si no, eigenlijk bo ta renta un kos pa hende ku moda so. Anto e pueblo lo no por yega n'e kaminda. Básikamente nos ta ei pa regla kos pa pueblo, pa nos tur. Ke men, loke mi ke pa boso tan komprondé ta ku e echo ku nos ta bai regl'é no ke men si ku ta libertinahe. Loke nos ta hasi ta nos ta regul'é na un manera bon, anto ku su mes kòntròl, nos tin instruktor di salú aginan tambe ku su mes kòntròl riba dje, di moda ku e persona ku hasi uso di e profeshonal alternativo e sa tambe ku e, laga nos bisa, e programa ku e ta haña, e produkto, tur kos ta di un nivel. di kalidat haltu, meskos ku nos dòkternan di kas i nos spesialistanan ta, meskos ku nos remedinan ta kontrolá, mesunkos lo ta ki sektor aki tambe, pero lo duna un dimenshon nobo, pasobra mi ta spera ku na Kòrsou nos por komprondé porfin ku djis tin hòspital, djis tin laboratorio, djis tin remedi, tin dòkter, no ta sufisiente. Bo mester kuminsá. Hopi mas promé ke hendenan pa bo sòru pa e hendenan por ta salú. Mester guia hende pa nan ta salú. Anto pa esnan ku ta pensa simplemente den sèn, si nos gana e hendenan mas salú, ta hopi ménos plaka bo ta paga. Dus mi ta kere asta e aspekto ei. Lo cu mininos. Pero esun cu lo cu mininos mas ta muchanan salú, sano, cu por siña bon na scol, cu ta productivo, cu ta tur di adhd, cu ta tur ta supuestamente mester psicologo, pasobra nan ta mucho mas balansa den un vida salú. Mi ta spera ku e panel di profeshonalnan mi tin sigur nan por splika muchu mas profundo ku mi antes ku ta e vishon di gobièrnu, pero di kada un dje e panelistanan sinta aki mas tin a hopi i mi ta orguyoso di kada un di nan sinta ku nan ta partisipá awe ku nos tur. Danki. Mi ta kere den un par di aña nos pais lo ta un pais sano, Fuerte ku hendenan ku por pensa mas mihó, pasobra ora bo kuminda ta bon, bo pensamentu tambe ta bon i ta sumamente kontentu. I ka tin stem dòbel i nan kusai. Mi ta sumamente, si, si, si, si. Mi ta sumamente kontentu ku nos ta biba den e temporada aki, den e era aki. Pasobra nunka, nunka hamas nos a haña un minister asina fuerte i asina direkto. Dus, danki. Danki pa oportunidat, Minister Suzy. Mi ta hopi hopi felis di por ta para akinan dilanti di tur bosan. Anto e felisidat enorme ku mi ta haña di di sa ku Kòrsou ta bañando dilanti meskos manera Merka, Ulanda, Europa ta bañando dilanti. Manera mi a papia anteriormente, mi mes ta un persona ku a krese ku hopi kòrdura, mi hopi a muri hopi yòn. Ku hopi bardura anto mi mes ta tin hopi adikshon na na suku. Anto mi a pruba diferente diét, mi a bai diferente dòkter pero nada no por a yuda. Anto te ora mi a kuminsá implementá un estilo di bida mi mes a traha ku un coach. Anto mi tambe a kuminsá implementá e mas e parti di e kumindanan orgániko, e kumindanan plant based, pero tambe e parti mental. Pasobra ora nos tin un parti mental, un parti emoshonal hopi mas balansiá nos por e ora implementá e kambionan. Mas o ménos kuater aña pasá mi a disití di bai hasi un Health and Wellness Coaching Study based at di Institute for Integrative Nutrition, ku ta un skol di nutrishon mas grandi na mundu, based online na New York. Anto mi a disidí ku dor ku mi a yuda mi mes, dikon no yuda otro hende, hende rònt mundu, no Kòrsou so, pero rònt mundu, pero semper mi a keda ku e pashon pa yuda Kòrsou. Den e transkurso di kuater aña ku mi kuminsá traha ku hende, mi a repará ku ta un tempu largu e hende ta haña e kambionan. No ta den e parti di shete siman, ni dos luna, tin di ata tres luna, seis luna, un aña. Dikon? Pasobra tur hende sa ku nan tin un bon e salú, anto nan tin ku hasi ehersisio. Pero ta kiko eigenlik ta e aktitut ku e persona tin ku implementá pa hasi e cambionan den nan bida. Anto hopi bia esey tin ta baton cu e parti emocional, e parti di balansa mental, anto e parti di e manera di pensa, e perspectiva di e cuminda, y parti spiritual, parti fisico, hasta parti di finansas cu relacionnan personal. Pasobra si e persona no ta felis na cas, e no por bin implementa un. bida mas saludabel. Anto hopi bia tambe lo por a mira ripará ku e persona ta bai un dòkter pero dòkternan no tin hopi tempu pa tra tres luna ku e persona ta sinku dies minuut na na visita di dòkter anto despues nan ta bai kas anto p'esei na Merka anto hopi otro pais anto hopefully soon tambe na Kòrsou ku dòkternan ta tra huntu ku health coach anto nan ta referi e pashèntnan e health coach. Meskos e health coach tambe si e ripará ku tin un algu mas mas mas mas mas deep, algu ku e health coach no por atendé kuné, tambe e health coach ta di train pa manda e persona back di dòkter, anto tambe make sure ku e persona ta vòlg tur lokual e dòkter a bisa. Dus nan ta traha huntu ku otro. Meskos ku diatista, mi tambe a traha ku diatista ku tambe a pudi sinan ta ripará ku e persona no por implementá e parti mental. den nan kumida. Dus e health coach ta un persona ku ta traha hopi mas largu ku e pashènt anto yuda nan implementá un otro tipo di mentalidat. Tambe mi eksperiensia di lokual mi a ripará ku algun dia na Merka, na Europa nan ta traha hopi ku e persona online. Dikon? Pasó para hopi hende, hopi pashènt ta habri mas ora nan ta den e komunidat di nan kas, ora nan ta anochi, lo nan ta traha enter dia na kas òf. nan tin un lunch break of nan tin yu nan ke nan privacidad nan ke ta mas comodo mas lo e persona cu tin habri hopi mas ta bisa boso tin con kita comiendo hopi ta boso mi tin problema cu mi matrimonio of boso mi no ta sinti mi bon di mi mes enton ta habri hopi mas tambe e motibo di con hopi health coaches ta traha online ta pasobra ta mas affordable nos nos no tin cu paga asina tanto so e pashent ta saca hopi biasen di nan sa cu paran pa paga un health coach cu so ainda no ta tur seguro ta paga. Health coach per pashènt. Na Merka tin varios seguro ku a kuminsá paga, pero no tur ainda, pero nan a tambe kuminsá implementá e kambionan to. Tambe si ta bendision pa Kòrsou pa hopi mas hende tin mas akseso na health coach ku ta sertifiká ku e oir i tambe e pashènt por haña mas mas oportunidat. Mi tin hopi hopi. An orguyo, hopi hopi hoop cu Corsow por bay dilanti, danki na Minister pa tur e Trabao cu Minister a hasi, tur he otro hende di Wellness cu a tin ta presente, hende nan cu tin cumida, hende nan cu tin e parti fisico, e parti di ehercicio, nos tur como comunidad nos por hiba Corsow dilanti, enton no ta cumi mes, pero nos mester den hopi mas health coaches, nos mester hopi mas profesional pa nos hiba Corsow dilanti, dus ban sigui traha hunto pa nos logra esey.

Bo tin ku tene kuenta den kada field tin un ekspertisio. Anto esei ta konta pa e field di medisina alternativa, integrativo, pa e health and wellness coachnan tambe e ta konta bo tin reglanan pa kalidat. Pasobra einan tambe bo ke pa e e salud, pasobra nos a bisa e salud ta un so ku tin, pa bo por garantisá e salud na un manera responsabel. Anto esei ta kaba ku bo mester regulá e. E practice e practitioner cu e e producto, pero bo mester regular tambe e sistema. Dus den e practice cu e practitioner bo ta regula e educacion dje hendenan tambe. Pero pa bo haci'e, bo tin cu haci'e over de hele liña. Nos ta haci'e pa medicina bisa westers, pero e parti integrativo y nan nos eigenlijk a lag'e hopi. Liber, anto bo ta rikordá ku vèlt mes por reklamá ora bo disèn. Ta sei ku na dor di regul'é, dor di mester su kalidat, anto e parti di inspekshoná nan bo tin ku inspekshon'á otro. Bo no por inspekshon'á na manera tradishonal, pasobra ku nos inspekshon'á na manera tradishonal basá riba medisina tradishonal, entonces bo tin ku adaptá bo inspekshon tambe. Toh ideanan ta importante ku bo por. Bo tin un sistema ki kaminda zona suá kalidat di kuido tambe kaminda e kuido preventivo bo ta wak over de hele linia. Dor bo ta hele linia bo tin mester di e profeshonalnan, e wellness coachnan ku por duna e hele linia kontinuidat. Dus ta e partenan ta hopi importante pa bo miná en kade momento anto pa bo tene kuenta kuné pasobra kualkier ora bo tin ku krudiká vèlk tambe kontra vèlk pasobra nos ta den un mundu kaminda nos ta hopi wèsters. Anto den e sistema un wester solo guia un wester spisa tradishonal ta ta sirbi, e tradishonal ta bisa den de westers ku ta bisa ku lo ta bon pero mester bini e kos ku bo no sa, simplemente bo no sa ku ami si sa. Entonces dos tin ku tin ku pone nan bai huntu di manera ku bo ta hende ku manera bo ta hende mas responsabel, bo ta hende ku kalidat di kuido ku por garantisá un kalidat di kuido einan tambe. Pasobra einan tambe ku tin chèns ku por ta haña fayo tin ku wòrdu ta wòrdu hasi ku lo bo tin ku korigí. Pero at least bo poco di hende manera duidelijk anto bo ta haya un cuido di calidad. Di e manera si bo cuido ta integrativo anto si e ta di bon calidad so ora e nos ta na caminda na caminda nos mes ta. Nos mira tene ta e hambre. Kua ainda e kos no ta regulá di tal sistema ku nos ta bezig ta manda nun hende pa wellness coach. Esei ta bai wòrdu reglá di awor en adelante. Pero mané m'a bisa ora aki kaba, mi ta haña ku nos tin ku bai traha hopi estrecho ku e wellness coach. Paso nos mester bai sigurá nos mes di por mantené e hende salú. Anto e úniko manera pa bo hasi esei ta dor di kambia e hende su lifestyle. Anto ami komo dòkter di kas di dies minüt ku mi ta ke hende, mi no por kambia un hende su lifestyle. E mester un hende ku ta kouch'é, un hende ku ta gui'é den esei te ora ku e logra hasi e switch. Anto esei ami ta kere asina tantu den e sistema aki. Tambe ta agrega, awoki na Merka tur dòkternan di kas ta traha ku, hopi di nan ta traha ku wellness coach ku ta sertifiká. Lokual e wellness coach tin ku hasi ku e dòkter nan ta hasi hopi bia reunion pa papia over di e pashènt. Nos komo certified wellness coach nos ta studiá pa nos lesa lab test, anto comprondé lokual. e persona tin e de parti físiko. Anto era ei nos tambe den e transkurso ku nos ta traha ku e pashènt tambe nos tin komunikashon ku e dòkter pa nos bisa oke e persona aki a progresá òf e no a progresá. Anto nos tambe komo hèlt koush ta sigurá cu e pashent ta sigui e recomendacionnan d'e dokter pa e no fall off de wega, pa e no stop cu eseinan. Dus ta hopi comunicacion entre e dokter primario cu e wellness coach pa sigura cu e persona ta bayendo den bon direccion. So e wellness coach por yuda, pero si e persona mes dicidi cu e no ke pasa e recomendacionnan di e wellness coach, nos tin cu make sure cu e dokter tambe sa di esey. Nan Merca nan ta den mes oficina? Nan no ta den mes oficina, dokter nan ta tra cu wellness coach online. So tin hopi estudio cu nan a haci cu ora e wellness coach ta tra online nan tin hopi comunicacion cu e pashent pasobra nos ta tra cu e persona un bia pa siman, dos bia pa siman nan ta ban bisa si e pashent tin un problema e dia ey, enton e tin gana e come of. E ke hasi un desishon ku no ta korekto, e ta manda message òf email pa e wellness coach. Tal bes ei e online world ta hopi importante pa e wellness coach, pasobra nos ta komuniká frekuentemente ku e pashènt pa nos make sure ku nan ta den bon direkshon. Dus hopi di e wellness coachesnan Merka ta traha. Lines y mester make sure cu e persona ta bezig pa sigui e recomendashonnan cu nos ta haci. Wellness coachnan ta di training, nos ta di training pa haci preguntanan hopi hopi specialisa na e persona pa e persona mes contesta e preguntanan cu nos ta haci. Pasobra nos como health coach no ta bisa e persona kico haci, esey el a tende cu doctor cabo. Locual nos ta haci cu nos ta haci high mileage question pa e persona mes determina ta kico ta e blocagenan. Ta kite problemanan ku ta bisa ta edutá nan pa implementá e kambionan den nan bida. Dus, ora nos ta kuminsá ripará ku kos no ta bai yendo bon, anto ora ei nos ta bai mas diep, nos ta bai den e parti emoshonal, e parti finansiero, kon ta bai yendo ku e parti relashonnan, kon ta e situashonnan na kas. Nos ta bai tin bia asta mas diep den e parti di hubentut, ki tròma a pasa, ta kiko ta e kaliba di problema nos ta bai hopi mas akontesé. Entonces, si ainda nos no ta wak kambio, e ora ei. Nos ta dori a papia te dòkter, nos dori dòkter lo bisa dori si mester bai un sikiatra òf mester bai otro tratamentu na nos profeshon. Klar, nos mester bai stap pa stap, mi ta konpond'é entusiasmo, mar ta asina mes. Mi a yega di papia ku mi kolega di enseñansa kaba ku ora nos ta zover pa nos prepará eigenlik lèsbrievennan riba salú, riba plantashon orgániko, Di bo eigenlijk tur e tipo aspektonan di bida ku bo mester pa wèl? Si pasobra mi ta djakuerdo ku eigenlijk bo la desha mi usa yong geleerd oud gedag. Awor training nos lo mester duna na diferente nivel. Nos mester duna dòkternan nos tin hopi basisartsen, nos ta bai sòru pa di huisartsenopleiding, nos pensamentu nos a yega papia inspektor ta ku Eigenlijk den e trainingnan ku bo a referí ku dòkternan tin ku tur aña hasi tantu ora di estudio pa nan keda mantené nan nivel, e ta obligatorio ku nos lo mester pone i nan tambe kursonan integrativo pa nan i asta un futuro mas leu ku si bo ke traha dòkter na Kòrsou bo tin ku pasa e kurso pero natural bo no ta hasikò nei di gòlpe, e tin ku bai den. Paso, Primero nos a pensa riba e muchanan, nos a pensa riba e dòkternan di kas, nos a pensa pa futuro integré, anto así lei eigenlik pa di henter nos pueblo kuminsá pensa mas salú. Lokual nos a pensa tambe ta ku e pensamentu aki, segun nos logra desaroy'é, hasi uso di e kanalnan ku tin kaba di komunikashon. Por ehemplo. Si Rudolf no bia tin support, nos ta haci uso di support. Si Olga Job tin su website cu su informacion, nos ta haci uso di dje. Esaki bo ta mustra mi. Si Amelie tambe si. Dus cu Melie nos a yega e papia caba, cu asina nos ta cla, nos ta por haci uso di Melie Bertland tambe. Dina Veres, Hendenan ku tin kaba, ku tin nan kanalnan, nan tin komunikashon, anterior e por ta hasi uso di nan, pasobra nan ta yega nan grupo di enfoke muchu mas lia ku nos. Anterior ei, hasiendo uso di kanalnan eksistente kaba, Bo bo plama e mesun mensahe kada un den nan forma, mi ta bira Mercedes aki tambe ku tin un programa di salu, mi sa bo voorbeeld ku melk worrel su programa di salu tin hopi programa di salu kaba. Dus loke nos ke logra ta ku por ehemplo si nos ta ban dediká atenshon na diabetis e luna aki, nos ta trae informashon, anto kada un dje hende nan sa di tradusie, Den nan doelgroep. Esenan pas tin yoco nos ta informacion nos mester bisa nan di tene ta esaki ta informacion cientifico cu nos kier pa bo pas. Enmei nos ta pensa hopi di canal uso di loke tin caba hende nan di na Vera, Smelly Bergman, Mercedes Doran, asina puru hende nan cu tey caba. Hasi uso di dòkternan di kas, hasi uso di bus mobil, traha lèsbrieven en pone e trainingnan obligatorio. Bo mi ta konta mi ku Santu na kon aki normal mi ta konta tur, so mi mi stal di goberná ta mi ta gusta hasi kos promé. Pasobra nos ta kuminsá grita kibrekos Promé ku bo haya chèns di hara mi. Mi no sa dikon e spiritu di Dios ta yis asina, pero e mal spiritu nos tin ku kore kuné. Nos tin ku kore kuné pa e spiritu di kambia kos, di durf hasi kos nobo, anto di banko wèl. Wellness coach, komo wellness coach nos ta traba, mi ta traka e persona pa. Verifica kico ei geluk di movetions ta bon p'e. Paso no ta tur hende por bai gym, no ta tur hende por core, no ta tur hende por squat. So, ora mi ta papia na ki persona mi ta wak kico ei geluk nan gusta haci, si nan gusta baila, si nan gusta haci fitness, locual nan por descubri di nan mes. Anto e ora eynan e pashènt mes ta haci decision, manera Minister mi bisa, e pashènt mes ta haci decision di cua aspecto di fitness e ora e por scoge. Pero como wellness coach mi ta yuda e persona haya e disciplina, anto comprende ta dicon movecion ta importante. Pero ta e decision di e pashènt cu e tin cu haci, locual e tin cu haci paso uno scurba. Mi kier a epichas bisa cu den un ora mi a cuminsa cu mi discurso mi no hay chance bisa cu mi ta hopi hopi hopi contento, mi no hacia awor aki pero sember mi ta hacia, mi ta hopi contento cu nos Minister di Salubridad, e ta un cos pa nos hopi grandi pasobra hopi tempo nos a curba di haci cosnan salud por guia hendenan pero. Si bo no tin e hendenan ei riba nan ku ta yuda bo, e ta un kos, un kaso perdido. Bo gusta hopi hopi ku nan ta yuda. Minister, Doctor Hender, panelistanan sinta akinan, danki pa bosnan energia. Doctor Hender sinta akinan, pasobra e energia ku nos tin den nos mes, ku nos por kere den nos mes, ku nos por bai dilanti, ta esei ta e energia ku ta bai hiba Kòrsou dilanti. Bo ta kuminsá Ku nos mes, nos tin ku share, kompartí e amor, kompartí e importansia di e lokual nos a papia awe. Dus mi ta por fabor pidi boso tur, bai pafó, kombersá, share, share riba facebook, kombersá ku tur hende, anto sigui ku e energia.

Salubridad ta un complemento. Cu e parti tradicional y integrativo o complementario ora ta hincá den e prome liña tambe cu e parti di wellness coach tambe ta hincá den, anto por rei o por tene bista riba calidad di cuido completo riba calidad di salubridad completo. Anto nos ta sostene esey y nos tambe lo adaptá nos sistema pa nos traha cu esey. Mi tambe ta sumamente contento cu e iniciativa aki. Mi quier yama un masha danki na nos Minister Susie Camelia Reumer pa esaki, anto mi quier a bisa mi ta waiting forward pa mira esaki concretisa.

All over. Bo, ami ta sumamente kontentu ku e dos dianan aki, e trabou di Axel, Najida, Christine na promé lugá, ku a trèk tur otro hende den entusiasmo pa nos organisá. Mi ta hopi kontentu ku tur hendenan ku ta dunando un man. Mi ta mira hennan minera Van Reenen, minera Dina Veres, minera Mary, Mercé, e hendenan ku ta dunando un man kaba. Otronan manera Rudolf cu tambe ta por ta tin un contribucion masha masha grandi, pasobra pa nos, nos mester un teacher, nos mester un hende cu ta yuda nos pa distingui bon kico nos por considera cu por bay den un wellness, Un event si of no. Anto nos a kuminsá, Ridolf a bisa nos, nos tantu kuminsá aki nan, otro aña lo bira mas strèng. Pero nos tin ku kuminsá un kaminda. Kemen otro aña nos ta bolbe buskaba ku Ridolf i nos SGI nobo señor Melfort a bisa kaba ku di parti di GMM mes tambe Ministeri Breed nos ta banduna un empuhe muchu mas grandi. Kemen rei huntu, kemen e ministerio, pero e sektor, tur e hendenan ku tabata pioniro asina tantu aña ku ta yudando nos, sigui yuda nos pa nos hiba e salud di nos na un nivel mas haltu. Manera a keda bisa dor di Gerrit Jan tambe, no ta solamente health, bo mester teken health na un state, higher state of health, wellness, kemen Shonnan tur danki p'e kontribushon. Laga nos sigui traha riba un salu, un Kòrsou salú pa nos tin un Kòrsou kontentu. Danki.